Malcolm Allen! Ti wedi cyffroi heddi ta? Yym, tipyn bach. Ydi'n ddiwrnod llesmeiriol?
Ydi? Yndi, dwi'n meddwl mae'n mynd i fod yn yy ddiwrnod hanesyddol i rywun, dydi? Ie, ydi. A grêt bod ti'n mynd i diwrnod ola hefyd. Ydi. Dwi'n meddwl yy be dwi yn meddwl ma' 'na un byd de, os 'di Chelsea neu Manchester United sy'n mynd i gyrraedd heddiw wrth gwrs, sy'n mynd ar uwch gynghrair.

petha dim yn y wlad yma, felly fydd o'n dda iddo fo ca'l yym curo un o'r dwbwl ma' nw am neud yn 'y marn i. Ah, felly cwpan Cwpan Cwpan Cwpan Cwpan. Ocê. Yym ma'r yy time sy 'di mynd lawr wedi mynd lawr ti'n ti'n falch bod e 'di penderfynu bod hwnna mas o'r ffordd bod llai o densiwn? Na na sai'n... Neu ti'n lico gweld pethe... Yndw dwi ar y diwrnod dwetha ma' sai'n mae'n grêt gw- gwylio'r teledu dydi a dim ond un gêm i wylio gymaint o betha'n digwydd yn gem eraill a maen nhw'n dod â... bob tro mae 'na gôl maen nhw'n dod â... Ie. ...yy tibod y clip yna i fewn felly dan ni'n mynd i weld hynny heddiw felly mae hynna'n dipyn bach yn siomedig ond y gem fawr o'r diwrnod ydi gem Gaerdydd a dwi'n siŵr wnawn ni sôn am hwnna wedyn. Wnawn ni sôn am hwnna yn y man, yy gem enfawr fan'na ond dyma oedd yy dyma oeddet ti'n meddwl bysa'n digwydd yn yr Uwch Gynghrair tua tair wythnos yn ôl wnaethon ni holi ti dyma sut o't ti'n gweld y tabl felly ni'n gwybod erbyn hyn nawr ma' Spurs yn mynd i orffen wel falle'n drydydd erbyn hyn. Ia, mae 'na bwysau dipyn bach ar Arsenal y pnawn 'ma ond ti'm yn gweld nhw'n sy- yy t'mo' yn syrthio. Dwi'n gweld yy yy Spurs 'di bod yn dathlu ers curo Manchester City noson o blaen Ie. felly neith o fynd i Burnley a dwi siŵr ca'l canlyniad ond by' 'na'm bwys yy oherwydd ma' Fulham dydi mynd i roi tîm gwan allan yn erbyn Arsenal pnawn 'ma felly oherwydd ma' gynnon nhw rownd derfynol efo Simon Davies yn y tîm yn ganol wythnos. Simon Davies yn chwarae'n dda 'fyd.
Yndi tad, chwarae dda iawn. Yym a ma'r ddau ni yn lico Lerpwl felly dyw Lerpwl ddim yn myn' i orffen fynna. Wel... Nac 'dyn. Na.
Na dwi'm yn gwel' n'w t'o' ma' dim bygwth i gyflawni tymor yma jyst dim 'di chwara dda o gwbwl a'r chwaraewyr gynno n'w 'im digon da ac yy ma'r rheolwr yn gor'o' mynd a mynd neithiwr yn yr haf 'ma yy efo Torres a Gerrard hefyd dwi'n siŵr. Oddet ti'n iawn gyda'r time myn' lawr felly yym dyma'r sefyllfa ar hyn o bryd heddi. Hmm. Yy Chelsea amdani ia? Ia, Chelsea amdani, dwi'n gweld. Mae'r momentum 'da nhw.
Yndi, a wnes i, tibod, proffwydo yym pan wnes i siarad efo chi ryw fis yn ôl yn deud na, o'n i'n meddwl oedd Chelsea, efo'r gemau oedd gennyn nhw'n dod i fyny, yr unig gem fawr ella oedd gennyn nhw oedd Lerpwl oddi cartra', oedden nhw'n newydd guro Manchester United, oedden yn Old Trafford, felly yy am wythnos, wythnos sy wedi dylanwadu tymor nhw, dweud Manchester United, ond um, wnaethon cyrraedd byd tymor nhw. Mae'r cynhyrchydd sy'n cefnogi Man U newydd weithiau yn ynghys lle mae Lerpwl.
Cwpan Carolyn mae Man, Man U wedi cyrro, ond sa rhywun yn mynd i cyrro hwnna. Rhaid te, uh, nes ti sôn yn gynharach, um, O, sori, am y rheolwyr. Rheolwyr tymor yma, un sydd wedi cael cam, dy ffrind di, Mark Hughes, ie? Wel, yn bendant, oherwydd, tibod, dod i fyny pan gath o'r sach o Manchester City, oedd o mond wedi colli un gêm. A beth sy'n mynd i ddigwydd am y tro gyntaf yn yr Uwchgyngor a'r Premiership tymor yma ydy, ers bod wedi cael ei sefydlu'n 92, ydy, mae yna un tîm yn mynd i ennill, wrth gwrs, Chelsea, a maen nhw wedi colli chwech gêm. Fel arfer, ti'm yn cael colli chwech gêm. Ac wnes i ddeud o ddechrau'r tymor, 'sa Mark Hughes ddim wedi bod yn hapus i orffen yn bedwerydd, er na dyna oedd Tybed uchaf, uchafbwynt neu uchelgeision hmm. Manchester City tymor yma i, ar, i orffen yn bedwerydd. Dyn nhw ddim yn mynd i wneud hynny no. rwan. Ac o'n i'n meddwl sy'n nhw wedi mynd i cystadlu. Y ffordd mae'r tymor wedi mynd efo'r troiadau, yeah. fysa Manchester City wedi bygwth efallai fod yn drydydd, efallai ail tymor yma, sa Mark dal fod yna, oherwydd oedd wedi adeiladu tîm. A dwi'n mynd all sy'n maen nhw'n rhaid 200,000 i rywun, mm. i ddod â Les Scott i fewn, a Dybaio'r hmm. i fewn, um, llawer o chwaraewyr eraill i fewn, a ddechrau'r tymor, wedyn 3 mis lawr y lôn, mond mm. yn colli un gem, ac a gwared yn fo. Ond cofia dim yr Arabs nath ddod ac Mark Hughes yn Llun o Fatra felly odden nhw isio dod a'i person ei hun ond dwi'n gweld hynny'n newid eto'n rha efyd. Ok, syml mlan i, fel nes i sôn, gemau heddi, clybiau clybiau Cymru 'di cael tymor, wel, diddorol i wir y lleia. Yy Caerdydd yn chwarae Caerlŷr yn y man. Grêt o gêm 'de i Gaerdydd ac yy ma' ma' ma' o' ti'n sôn am momentum efo Chelsea ma' momentum gyda Caerdydd ma' pawb yn hollach ma' gynno fo garfan cryf am wedi ga'l trw'r tymor yym Mae rhaid chdi roi cod anferth i Dave Jones efo'r swm mae o 'di neud i gadw'r holl trafferthion o- i- o'r ystafell newid Ie. o be' sy' 'di bod yn mynd mlaen tu allan efo'r dyled mawr 'ma sy' ganddyn nhw ac mae'n dwi'n me'wl mae'n t'mo' ma' 'na bwysa arnyn nhw wrth gwrs ond ma'r chwaraewyr ganddyn nhw gynnon nhw golia' bob man dwi'n me'wl saith deg tri o golia'... Ie. ...y tymor yma ma' hynna'n wych. Sy'n wahanol i Abertawe. Meilir Emrys yy yn pil wythnos 'da fi yn y man mae e'n ffan enfawr Abertawe. Ie. Stori tymor nhw yn y gêm ola dim dim. Wel ia, ac a- d- dyna oedd y stori de, 40 gôl mewn 46 o gemau, Ia. nath Peterborough syrthio efo 42, so ma' hynna'n deud bob dim. Mm. Felly, dyna ni, ag yn gloi iawn, swydd newydd 'da ti, Marks? Ar y ffordd? Ti'm yn cael son Yy, yym, gormod? ella. Ma' gynna fi gynnig a opsiwn i fynd yy i un o'r timau nathoch chi weld yn y chwech ucha, a ma' nhw'n Llundan, felly gawn ni weld.